Ḥbabna, atmaten tisetmatin, kunwi d aɣ-d-ittwalin akka tiswiɛin-agi, ansuf umerḥba yes-wen. Daymen ad yili umeslay n tagla-nneɣ ɣef uselmed n ssebt, neɣ ɣef uɣerbaz n ssebt i yellan d aselmed deg wawal n Sidi Rebbi. Ambaɛd, Imi nfuk ameslay n Dagla-nneɣ ɣef Linǧil n Yuḥenna, ddurt-agi nekcem deg uselmed ajdid yellan i useggas-agi-nni ajdid, ad awen-d-iniɣ aseggas ameggaz, aseggas amerbuḥ. Aselmed-nneɣ tikkelt-agi ad yili ɣef leḥmala n Yillu akk.

Ad nemmeslay ɣef Sidi Ṛebbi, ɣef leḥmala n Daylas n Biɣir Ccerṭ, d akken d leḥmala en réalité ur tebni wara ɣef lḥaǧa nexdem-itt nekkni neɣ nexdem-as-tt nekkni i wakken ad aɣ-iḥemmel. Leḥmala n Sidi Ṛebbi en réalité tebna ɣef lsas iṣeḥḥan axaṭer Sidi Ṛebbi akken tid-neqqar daymen Sidi Ṛebbi ur yesɛi ara leḥmala.

Inna, ad ten-sseḥluɣ si lxadeɛ-nsen, ad ten-ḥemmleɣ mebla cceḥḥa, axaṭer, axaṭer ikkes-iyi zzeɛf-nni, zeɛfeɣ fell-asen. Le verset-agi, ay atmaten d teysetmatin, yettlḥaq-aɣ-d une image ɣef Sidi Ṛebbi. Yettlḥaq-aɣ-id une image n yiwen n uṛebbit yellan yeččur d leḥmala. Yiwen urebbi t-yenna dakken ad kkseɣ neɣ ad ten-sseḥluɣ si lexdeɛ-nsen. Non seulement, non seulement ad isameḥ wid i ixedɛen neɣ wid i t-ixedɛen, mais beaucoup plus, même Ad sen-ikkes la nature-nni n lexdeɛ yellan akken tezga deg-sen. Wagi i d iswi n Sidi Rebbi. Dɣa la leçon de dimanche anda ad nwali d akken Sidi Rebbi mačči d ayen ara d-immanjini umdan. Xaṭer, yettlaḥaq-aɣ-id un épisode Asmi akken i ten-id-issufeɣ si Maṣer, asmi d-issufeɣ akken agdud-is si Maṣer, asmi akken i d asen-d-ibeggen acḥal lberhanat, issufeɣ-iten-id mem yeldi-yasen lebḥer, kecmen deg-s, ffɣen-d, walan leḥmala n Sidi Ṛebbi, mais à un moment donné kan, ciṭuḥ n lweqt kan, xedmen-d yiwen uɛejmi n ddheb, nnan-asen wagi ara neɛbed Ṛebbi-ines. ayagi-nni ur ilaq ara ad d-yeḍru dɣa ayagi-nni win yebɣan ad t-iwali atan deg tektabt n tuffɣa yani exode ixef wis 33 anda awal n sidi rebbi yettmeslay-aɣ-id ɣef l'épisode agi et dagini fkan-aɣ-d ad nɣer 15 ar 20 ar 22 mais en particulier bɣiɣ ad ɣreɣ le verset 19 inna Ameɣlal yenna-yas ad sɛeddiɣ zat ad ad sɛeddiɣ zat-ek zat-ek lhu merra ad ndheɣ zat-ek Eh, s yisem n Umeɣlal, srusuɣ-d ṛṛeḥma-w ɣef win bɣiɣ ad serseɣ ṛṛeḥma-w, eh, tettrusu-d ṛṛeḥma-w ɣef win bɣiɣ ad derseɣ ṛṛeḥma-w, ttḥunnuɣ ɣef win bɣiɣ ad ḥunneɣ. Alors, aṭas inwan dakken Sidi Ṛebbi dagi yebɣa Amzun atan d urḥim ɣef kra n yimdanen, daɣen d aḥnin ɣef kra n yimdanen kan. Mais le contexte dagi, ad nwali en réalité lḥenna n Sidi Ṛebbi akked ṛṛeḥma-ines ɣef widak i tt-iqeblen, ɣef widak yellan vraiment ttraǧun, Deg Sidi Ṛebbi, leḥmala n Daglas, ttraǧun leɛfu n Daglas, ttraǧun ṛṛeḥma ines. Llan yemdanen deg ddunit ass-agi, ttraǧun deg Sidi Ṛebbi leḥnana ines, ttraǧun leɛfu ines, ttraǧun ad asen-isameḥ. Llan yemdanen akini akken ur yuḥwaǧeɣ ara leɛfu ines, ur yuḥwaǧeɣ ara tsamuḥa ines. Dagi i d lparadoks, anda Sidi Ṛebbi iḥemmel, iɛfu, Amdan ur yebɣiḍ ara leɛfu-nni. Ma yella a gma neɣ weltma ur tebɣiḍ ara leɛfu-nni, Sidi Rebbi ur d ak-ittḥettim ara ṛṛeḥma-ines, ur k-ittḥettim ara leɛfu-ines. Ɣef ddemma-agi daɣen, ad naf Sidi Rebbi yettmeslay-d ɣef leḥmala yellan n Biɣir Cceḥḥa. Ur tettraǧu ara neɣ leḥmala n Sidi Rebbi en réalité ne dépend pas de l'être humain. C'est

Après ma yella en contre partie amdan ur tt-iqbil ara, ayagi d abrid naḍen, f ara d-nehder ahat tikkelt nniḍen. Mi assagini ad nwali d akken deg Hucaɛ, deg tektabt-agi n Hucaɛ, yessebgana-yaɣ-id belli en réalité ayen yebɣa Sidi Ṛebbi, yessebgana-yaɣ-id d akken leḥmala n Sidi Ṛebbi attan ur tettṛaju ara deg umdan i wakken ad yuɣal

Qebleɣ xedmeɣ xedmeɣ leḥsan ad neḥmed s yiman-nneɣ mačči mačči s iɛejmiyen. Dɣa ad naf dakken. Sidi Ṛebbi yettmeslay-d i wegdud-agi, Uɣalet-d kan ɣur-i, nekkini ad awen-ɛfuɣ kullec, nekkini ad awen-xedmeɣ ayen meṛṛa i ilaqen. Ad nwali d akken Sidi Ṛebbi, ɣas akken agdud-nni iɣelli, Acḥal n tikkal, maca Sidi Ṛebbi yettuɣal-d ɣer ɣur-s, iɛeffu-yas, awi-d kan ad t-yesseḥlu. D wagi i d Ṛebbi n tidet, contrairement ar wayen i ttamnen lɛibad deg lweqt-nni, ar kra n iṛebbiten anda ttagaden iṛebbiten-nsen axaṭer iṛebbiten-nsen ur sɛin ara ṛṛeḥma.

n Sidi Ṛebbi. Ɣef ddemma akk waya i d-yenna, Sidi Ṛebbi yeɣra-d akk i yimdanen n ddunit, la leçon n Mercredi akk. D lexmis, ad naf d akken Sidi Ṛebbi yeɣra-d akk i yimdanen n ddunit, mi drus i yettwaxtaren, yenna-ak aṭas i yettwaxtaren, mi drus i yettwiqeblen. Ayɣer? Axaṭer en réalité, l'humanité akk-it elle est invitée ad d-tuɣal ɣer Sidi Ṛebbi. Mi kra n yemdanen kan i iqeblen tayri-agi n Sidi Ṛebbi i d-ibanen deg umidag, d tagi d laluṣu n Lexmis, anda yettwaṣelleb ɣef ddemma n ddnubat-nneɣ. Aṣelleb i yettwaṣelleb Lmasiḥ, tessebgan-ay-id leḥmala n Sidi Ṛebbi, tessebgan-ay-id tayri n Sidi Ṛebbi, tessebgan-ay-id acḥal Sidi Ṛebbi i iḥemmel taxelqit. D ayen i yeǧǧan Lmasiḥ yusa-d ɣer umidag. Yemmut ɣef umidag. D ayen i d aɣ-yeǧǧan nekkni ass-agi nezmer ad nḥuss s leḥmala n Sidi Ṛebbi ma yella nṛuḥ ɣer umidag. Sagi i gma neɣ wetma. Leḥmala n Sidi Ṛebbi temmal-d deg umidag. Qbel-itt. Sɛu daɣen yiwet n tikti deg wallaɣ-ik neɣ deg wallaɣ-im akken Sidi Ṛebbi d leḥmala. Ǧǧa nnehna d talwit ɣer takti-nniḍen.